Id-dixxipli ta' Ġwanni marru jwasslulu tagħrif dwar dak li kien qed jagħmel Ġesù. Hu sejjaħ tnejn minnhom maġenbu u bagħathom għand il-Mulej biex jistaqsuh, Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor? Kif dawk it-tnejn waslu ħdejh qalulu, Ġwanni l-Battista bagħatna għandek biex nistaqsuk, Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor? Dak il-ħin stess, Ġesù fejjaq ħafna nies mill-mard, mit-tbatijiet u mill-ispirti ħżiena, u lil bosta għomja għoġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad, Wieġeb u qalilhom, Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li rajtu u smajtu, kif l-għomja qegħdin jerġgħu jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u kif il-bxara t-tajba qiegħda tixxandar lill-fqar. Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija.

Hu dak li jistqarr li hu, l-Iben ta' Alla, il-Messija, u s-Salvatur tad-dinja. Il-fidi tagħna hi pass fid-dlam li aħna għandna nieħdu mingħajr ma jkollna ċertezza jew prova? Ġwanni l-Battista Jibgħat id-dixxipli tiegħu biex jistaqsu lil Ġesù dwar l-istqarrija tiegħu tal-Iben ta' Alla, il-Messija. Ġwanni kellu xi dubju dwar Ġesù jew l-istqarrija divina tiegħu? Ma jidhirx li hu hekk, għaliex Ġwanni rrivela l-missjoni ta' Ġesù fix-Xmara Ġordan meta stqarr dwaru, Araw il-Ħaruf ta' Alla! li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Fi Ġwanni, kapitlu wieħed, vers 29, Ġwanni ra mill-bogħod dak li Ġesù kien se jwettaq bil-mewt tiegħu fuq is-salib, is-salvazzjoni tagħna mill-iskjavitù tad-dnub u tal-mewt, u l-adozzjoni tagħna bħala ulied Alla u ċittadini tas-Saltna tas-sema. Huwa probabbli li Ġwanni bagħat lid-dixxipli tiegħu għand Ġesù biex huma jkunu jistgħu jaraw personalment dak li Ġesù kien qiegħed iwettaq, is-sinjali u l-prova li hu kien tassew il-Messija li kellu jiġi, fil-persuna ta' Ġesù. Il-mirakli li Ġesù wettaq u l-messaġġ tiegħu dwar is-Saltna ta' Alla wettaq b'mod dirett dak li l-profeti kienu ħabbru sa minn żmien qabel. Isaija pprofetizza li l-Messija kellu jiġi bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu biex jeħles lil dawk li kienu oppressi mid-dnub u mill-ħażen, dan insibuh f'Isaija kapitlu 61 versi minn wieħed sa tnejn. Ġesù ġie biex jeħles lill-poplu tiegħu mill-akbar u l-aħrax tiranija possibbli, it-tiranija tal-iskjavitù tad-dnub u l-biża' mill-mewt u tad-distruzzjoni kemm dik tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ. Il-qawwa ta' Alla biss tista' teħlisna mill-vojt u l-faqar tal-ispirtu, mill-konfużjoni u milli nkunu żbaljati. u mill-biża' tal-mewt u n-nuqqas ta' tama. Il-Vanġelu tas-salvazzjoni huwa bxara tajba għalina llum. U inti idduq il-ferħ u l-libertà tal-Evanġelju f'ħajtek? Mulej Ġesù, bik twettqu l-wegħdiet kollha u t-tamiet u x-xewqat tagħna. Agħtini l-ispirtu qaddis tiegħek biex iġib f'qalbi l-grazzja, il-verità u l-ħajja tiegħek. Ħelwa Marija, Omm għażiża tiegħi, agħmel li jiena bħalek mhux biss inkun attent għall-kelma ta' Ibnek, imma nkun attent biex inwettaqha sa fid-dettall tagħha fil-ħajja kollha tiegħi. Agħmel li b'dan jien inkun ta' xhieda għal dawk ta' madwari. Ammen.